וויאזוי זאגט מען אויף אידיש? דאס איז דער מערסטע נומער, אקעי. היינט וועלן מיר רעדן וועגן בעל חיות. ס'איז איינע פון די זאכן וואס נאר אפאר מענטשן טראכן וועגן אידיש און טראכן וועגן בעל חיות. מענטשן טראכן אז אידיש האט נאר אפאר ווערטער וועגן חיות און די סיבה פארוואס מען טראכט נישט וועגן חיות און אידיש איז אז ס'איז נישט קיין גרויסן טייל פונעם אידישן לעבנסשטייגער און געווענליכע לעבן, ס'איז מער א טייל פון.

זיי ווייסן פון די נעמען וועגן א בעל חיות וואס לעבן אין פארם אדער וואס האט עפעס צו טוהן מיט פויערשאפט, און זיי ווייסן אינגאנצן גארנישט וועגן די מער עקזאטישע חיות וואס און צוליב דעם וועל איך אייך געבן אפאר פון די נעמען פון פארשידענע חיות פון ארום דער וועלט וואס זענען געווען אנטוויקלט געווארן אין ביכער וועגן נאמענקלעטשער, און אסאך פון די נעמען שטאמען פון דייטש, אפאר פון היברעיש און אנדער טייל פון פויליש, איך וועל פרואווען צו ערקלערען אביסל וועגען די שורשים פון די נעמען. אקעי לאמיר גיין ארער. ערשטענס האבען מיר דער אדלער, דאס הייסט אן איגעל אויף ענגליש, און מען קען זעהן הםםם אה אקעי, נאכדעם האבן מיר דאס די פויגל וואס הייסט אויף ענגליש an owl, דאס פויגל אויף אידיש זענען פאראיין צוויי פארשידענע נעמען, איינס איז סאווע, דאס ה' דאס שטאמט פון פויליש, די אנדערע נאמען איז נאכט פויגל, פויגל פון די נאכט. אקעי, נאכדעם האבן מיר אן אנדער פויגל דאס הייסט א דאוו אויף ענגליש, און אויף אידיש הייסט דאס א טויב, מען נוצט אפט מאל דעם דינמינוטיוו, דאס הייסט דאס טייבעלע. אקעי, נאכדעם האבן מיר מיין באליבסטער פויגל, דאס הייסט אויף ענגליש א Parrot, אויף אידיש א פאפוגיי. פאפוגיי שטאמט מסתמא פון די סלאווישע שפראך. אקעי, נאכדעם האבן מיר דאס פויגל וואס וואוינט אין אפריקע, ס'איז א גרויסן פויגל וואס פליעט נישט און עס און עס דאס פויגל הייסט אויף ענגליש אן אסטרידזש, אויף אידיש א שטרויס. אקעי, נאכדעם האבן מיר זייער א פאפולערן באשעפעניש, דאס איז אויך א פריימעיט ווי מענטשן, און ס'איז ס'הייסט אויף אידיש א מאלפע וואס שטאמט פון פויליש און אויף ענגליש מאנקי, און אסאך מאל אין אמעריקע נוצט אידן דאס ענגלישע ווארט אויף אידיש, און מענטשן זאגן זיי נישט קיין מאנקי, העי וואס קען מען טון. אוקיי, נאכדעם האבן מיר פלידערמויז, די שורש שטאמט פון א מויז וואס פליט. דאס שטאמט פון דייטש. אויף ענגליש הייסט דאס א בעט. אקעי, נאכדעם ס'איז די זעלביגע ווארט, ס'איז דאס זעלביגע ווארט סיי אויף ענגליש סיי אויף אידיש, בער. אקעי, נאכדעם האבן מיר א קאץ, קעט אויף ענגליש, אין זוך איין זאך וואס איך וויל דערקלערן וועגן דאס וועגן דער פאמיליע נאמען כץ איז אז עס האט גארנישט צו טוהן מיט קעצער, ס'איז געווען א סערטיפיקאציע אז איינער איז געווען א עפעס א מין רוב? ניין, ס'איז געווען א סערטיפיקאציע, א לעדזשיטעמאציע אז איינער איז געווען א כהן. ס'האט אינגאנצן גארנישט צו טוהן מיט קצר. אקעי, נאכדעם האבן מיר דאס אפפרעסערל, איך מיין אז די מין איז די, אפפרעסער מיינט עפעס וואס עסט אלץ. דאס הייסט אויף ענגליש א קעטערפילער. נאכדעם האבן מיר וואס מ'וויל נישט זען אינעם קיך, דאס הייסט א טערקאן. א טערקאן איז א שמוציגע שעריש וואס וואוינט אומעטום אין אמעריקע דאָס וואָרט אויף ייִדיש שטאַמט פֿון פּויליש, אויף ענגליש הייסט דאָס אַ קאָקראָטש. אָקעי, נאָכדעם האָבן מיר די זעהר געווענליכע פֿויגל וואָס וואוינט אין פֿאַרם, דאָס הייסט אַ האָן, אויף ענגליש אַ טשיקען. גיי נאך א נאך א חיה פון פארם, דאס איז דאס קו, אפטמאל הערט מען קי, און דאס הייסט אויף ענגליש א קאו. נאכדעם האבן מיר זייער א פאפולערישן פויגל, דאס הייסט דער קאטשקע, מען הערט אויך אויף אידיש אן ענטע, דאס הייסט דאס מיינט דאק אויף ענגליש. ארייט, נאכדעם האבן מיר א בעל חי' וואס איז נישט זייער פאפולער ביי די אידן ווייל זיי קענען עס נישט אז זיי קענען זי ניט עסן, און צוליב דעם ס'איז אפט מאל עפעס וואס מען זאגט וועגן איינער וואס מען האב וואס מען האט פיינט, דאס הייסט די חזיר, דאס ווארט שטאמט טאקע פון העברעאיש, און אויף ענגליש הייסט דאס Pig. אקעי, נאכדעם א פערד,

טורקי אויף אידיש, דאס אריגינעלע ווארט איז געווען אינדיק, דאס שטאמט פון פויליש ווייל די מענטשן אין פוילן, סיי די אידן סיי די גוים, האבן געטראכט אז אמעריקע איז געווען אינדיע, און צוליב דעם איז דאס פויגל

און צוליב דעם זאגט אסאך מענטשן, אסאך מענטשן זאגן וואסער טשערפאכע צו מיינען טורטל.